Helo, Heledd dwi, a dwi'n wneuthuriaeth ffilm. Ces i fy hyfforddi yn y bbc ac nawr dwi'n ddarlithydd um, ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dwi'n dysgu ffilm a theledu ac ar ôl gweithio yng Nghaerdydd uh, ar ffilmiau a gwneud ffilmiau gyda ysgolion a myfyrwyr, cymunedau ar draws Cymru gyfan. Dwi'n gyffroes iawn i bydden ni wrth fy modd yn cydweithio gyda chi ym Mhen Llŷn oherwydd dyna ble oedd fy nhad yn dod o. Dwi'n hoff iawn o'r awyrgylch a'r amgylchfyd sydd ym Mhen Llŷn a dwi'n siŵr bod yna gymunedau clos 'na hefyd. Dwi wedi creu ffilmiau ar gyfer amrywiaeth eang o fusnesau, uh, fel y gwelwch chi o'n CV siŵr o fod, ac dwi'n gweithio gyda camerau, gyda'r ffôn, um, gyda unrhyw declyn sydd yn recordio. Weithiau byddai'n defnyddio ffilm hen ffilmiau hefyd. Dwi yn arlunydd ag yn storiwr a hefyd yn chwarae'r gitar. Felly gallen ni greu can neu fiwsig a neu fideo gerddorol neu y ddau beth gyda'i gilydd. Dwi yn gwrando ar y bobl dwi'n gweithio gyda ac dwi yn cyffroi i greu pethau uh, unigryw a sydd yn ymrafel ac yn ymwneud gyda'n hinsawdd ni, gyda'n amgylchfyd ni, gyda'n cymunedau ni. Ac dwi'n mwynhau um, arbrofi ac cael syniadau newydd. A bydden ni wrth fy modd gweithio yn yr oriel bendigedig Plas Glyn y Weddw. Uh, Mae'n un o'n orielau ffefryn ni, ac dwi ddim yn bell o'r môr. Ac falle bydde syniadau gyda chi i rannu gyda fi er mwyn creu ffilm um, neu animeiddiad trwy Ysgrifennu creadigol, ysgrifennu cân, dod â cymeriadau'n fyw, falle rhywbeth o'r gorffennol gallai ddysgu ni ar gyfer uh, dyfodol gwell, dyfodol sydd yn parchu ein amgylchfyd ni uh, trwy ddefnyddio ynni gwyrdd ac yna ynni canaladwy. Fedrwch chi edrych ar yng ngwaith i, ar fy ngwefan i, a hefyd um, fedrwch chi e-bostio fi a gofyn unrhyw gwestiwn, um, a byddwn ni, fel dwi'n gweud, wrth fy modd. Ac o'm cais i, gallwch chi weld bod fi wedi gweithio gyda plant uh, oed 4, 8, 12, 16, ag oedolion amrywiol. Dwi wedi gwneud ffilmiau ar gyfer y gorfforaeth um, NHS ag uh, ymddiriedolaeth cenedlaethol. Bues i hefyd yn Gymrawd Cymru'r Dyfodol, ac oedd e'n gyfrifoldeb mawr achos o'n i'n gorfod meddwl am syniad bydde'n um, yn dod ynghyd o'r holl bethau celfyddydol ar gyfer Cymru y dyfodol a gweithio gyda'r polisi gwelliant a lles sydd gyda ni yng Nghymru, rhywbeth cyffroes iawn, a'r pump ffordd o weithio, a'r uh, themau a'r egwyddorion sydd yn ymwneud â chynaladwyedd yng Nghymru. Felly mae ffilm yn uh, gelfyddyd arbennig iawn a dwi wedi bod yn creu ffilmiau a mae'n ffilmiau wedi cael eu darlledu ac um, creu ffilmiau ers bod fi'n tua 14. Ac dyna yw fy, fy myd i, dyna beth sydd yn fy nghyffroi i. Y ffordd da ni'n gallu rhannu neges gyda cynulleidfa dod â criw ynghyd i rannu gweledigaeth ac creu rhywbeth unigryw. Dych chi'n deud bod newid hinsawdd yn real. Ydy, mae e, mae'r ystadegau yn gweud hynny. Ond beth sy'n bwysig yw'r ffyrdd dyn ni'n ymateb i'r newidiadau hynny, a dyna beth y bydden ni'n chwilio am ac yn gwrando ar eich straeon chi, a falle bod gyda chi atebion ar gyfer ddyfodol gwell. Dych chi'n deud bod pobl a natur wedi cyd-blethu, ac yden, dyn ni'n rhan o natur. Ac o'm mhrofiad i o greu ffilmiau ers sawl blwyddyn a wedi gweld y newid a'r impact mae ffilm yn gallu gael ar feddyliau pobl, mae'n arbennig ac um, yn bwysig iawn bod ni'n gallu creu stori, creu ffilm sydd yn mynd i gael newid yn ein cymdeithas ni. Peidiwch â cael eich llechu. Ie, yn union. Mae'n gallu creu pwynt o'r meddwl. Dwi wedi bod yn gweithio yn eitha agos gyda'r er, er ddeddf gwelliant lles a chymryd dyfodol. A mae'n bwysig iawn bod ni'n gweithio gyda'r ffyrdd yna o weithio a'r egwyddorion yna i gael dyfodol gwydn, cryf, a sy'n parchu ein gilydd a'r, a'r dyfodol. Mae rhaid ni edrych a gweithio gyda'n gilydd yn does e fel cymuned. A dwi'n credu bod ffilm yn ffordd wych iawn o wneud hynny, a gweithio gyda'n gilydd fel tîm, a'r syniadau yn gilydd, parchu yn gilydd, a wneud yn siŵr bod ni'n defnyddio'r modd gweledol, lliwgar sydd a'r symudiadau ffilmig, gyda caneuon a geiriau sydd yn cyd-blethu i greu neges a gwydn, a neges bwerus, a neges sydd yn creu um, hapusrwydd. Ac um, dyna beth fydde mwriad i yw wneud yn siŵr bod ni'n mwynhau y broses ac bod ni yn gweithio gyda'n gilydd yn barchus i greu y gwaith gorau phosib gyda neges ar gyfer y dyfodol. Felly dwi'n edrych ymlaen i glywed oddi wrthoch chi ac um, i gydweithio gyda chi.